Na khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka leyi or ni la ku khumba leyi xana loko va ku hi ya a ku sumeni a hosini va va va vula yini xana loko va ku hi ya a ku vikeni a hosini kumbe a ndhuneni kumbe ka ndhavezitha va va va kha va vula yini. mi nge ni yi veka hi ndlela leyi ku na ku n'wana kwala mutini n'wana wa ntombi wa khomba or wa khomba swi ya hi van'wani ku swi mi mi swi vitanisa ku yini vanhu kwala mutini or va kwala mutini va fane va ya endhuneni ya muganga walowo va ya va ya vika. Loko va fika va vika laya, va fanele va famba na yini? Na swigubu swimbirhi swa muqombhoti swa ti-twenty lita, na swigubu swimbirhi swa yini? Swa ma-black. Kumbe na mali muni? Na hundred rand or fifty rand. Naswona leswa swigubu leswiya swimbirhimbirhi swi ta ya hi matiko ku n'wina mi vikisa ku yini. Ivi loko va fika ndhuneni va fika va vika, ndhuna yi ta teka xigubu xin'we. yi veka xa muqombhoti na lexiya xa madleke yi veka, ivi yi teka yini lexin'wana xa muqombhoti na xa madleke na mali muni na mali leyi mi nga ta mi yi humesa swi yisiwa kwi a hosini or ka Ndabezitha va fika va va byela ku hayi Ndabezitha ka mani na le ka mani na le ka mani ku na tikhomba vana va khomba. ivi ndhavezitha va swi va swi va swi veka va swi veka hansi or va swi tsala hansi ivi na loko ku va na yini vana va ye kwihi engomeni nakona swi tano ku ya ku ya vikiwa ku fika ku humesiwa swi sweswi ni nga swi hlaya laha henhla ku vikeriwa mani ndhuna ndhuna yi hundzisela ku ka ndhavezitha ku ku nga vi na problem mi kuma ku ndhavezitha va twa ti-gram-e ti ri ku chayeni laha tikweni. kumbe va twa vanhu ku rhasa navusiku laha tikweni va nga swi twisisi ivi va chuha mara loko va swi twa ku okay muganga wa so so so ku na ti-gram oho ni vikeriwini ka swimanimani ku na ntirho ni le ka manimani ku na ntirho ivi hi ta ka leya vumbirhi leya vumbirhi hi leyi ku na liya ya ku. ku ta vo maseve ku mbarisiwa vo maseve kumbe ku ta vakon'wana na yona yi wela kona kwalaya mi fane mi vika ku a ka ndhuna ndhuna yi vikela ndhavezitha ku ka swimanimani n'wana wa ka swimanimani wa lovola or wa lovoriwa va nga hlamali mundzuku ka siku loko ku ta milandzu la tikweni va fika va ku hayi hi ye la mutini luya hi fika hi lovola n'wana loko hi lovola n'wana luya va ala ku hi nyika makoti wa hina ivi ndhavezitha va ku mina tetiwa ni ti tiva. mara loko ku ri ke ni va swi tiva va ta ya laha mutini va rhumela tindhuna ti ya ti ya twisisa ku kahlekahle why munhu luya va nga n'wi nyika makoti wa vona or n'wingi wa vona ma ni twisisa kumbe why munhu wa laya a nga a xotise mali ya le ku lovoleni kumbe va twanane so loko a fika laha yi fika a teka mali a va tekela mali hi xibamu i ta lava ku twisisa ndhavuko ta ku why i la ya ya teka ya ya londza xuma xa wena. David ta va ta swi tiva ku okay vatirhi va ta ni vikela ku ka lovoriwa or wa lovola nakona laha ka sumiwa ku humesiwa timali to karhi ku yisiwa mabyalwa ya xintu a van'wanyana lava ti kotaka loko va tiva ku ha ndhuna na David ta vanhu va va xavela mabodhlele mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi mabodhlele hi mani nga ka ni nga mahlaya hi mavito ivi loko ku yisiwe mali liya ku langutiwa ku okay. mali leyi nga la yi ringanile ku hi nga kuma mbuti or ku xaviwa nguluve ku xaviwa tihuku siku leri mi kuma ku byalwa lebyi a byi te hi mugqivela hi mixo to ku nampundzu hi sonto ndhavezitha ku ta biwa nsimbhi ndhavezitha va vitana vanhu vavanuna va kwala tikweni na vo mhani lava kwala tikweni va ta va ta nwa byalwa lebyiya ku nwiwa na madleke lamaya na ndhuna le mugangeni wa vona va ta endla tano ivi ku endla ku nwiwa byalwa lebyiya. Ivi un'wana a ku, Ndhavezitha, vona ke, Ndhavezitha na vona va nwa byalwa lebyiya. Va ta fika va languta va ku, hi lava lexi xigubu. Loko va ku hi lava lexi xigubu, va ta lava ku tiva ku xigubu lexi xi tise hi va ka mani? Va ku, okay xigubu lexi xi tise hi va ka Baloyi. Na na madleke lamawani ma tise hi va ka Baloyi. Swi ta ya hi ku Ndhavezitha va ti rhandzela byalwa bya muqombhoti or va ti rhandzela yini? Va ti rhandzela madleke. ivi swi tsariwa hansi ku Ndhavezitha yi ta va ni byalwa bya ka manimani va endlela ku yini ku Ndhavezitha loko ko humelela problem Ndhavezitha va vabya or Ndhavezitha va huma va hundza emisaveni kumbe ndhuna yi vabya or ndhuna yi hundza emisaveni va ta va kha va swi tiva ku va dlaye hi poison ya ka mani ivi ni ta ku na le ya nkosi loko ku ri na nkosi etikweni. Ka vikiwa a ka ndhuna, ndhuna yi vikela ndhavezitha. Va ka swimanimani va ta ya va fika va vikela ndhavezitha or ndhuna. Ndhuna yi ta swi tiva ku okay laha ka manimani ku loviwile. Yi ta tshama hansi yi khotla mavoko, yi ta ya ya chavelela no chavelela mara yi nge vutisi. Yi ta ya tanihi munhu njhe, mara va va laha mutini va ta ku ka ndhuna va fika va vika hi ka ndhuna hi hi mali yo karhi or fifty rand. swi ya hi matiko ku mi vikisa ku yini. Va fika va byela ndhuna va ku ndhuna laha mutini hi wele hi papa ra ntima, hi ta lahla hi siku ra so. Ku ri ndhuna va kota va kota ku organize-a na ku na va le vuhosini ku hayi va le vuhosini ni kume mhangu yo biha or ku na swilo swo biha le mugangeni wa mina. Va ka manimani va humelele hi khombo va loveriwile, ku love mukhegula or mukhalabye or papa wa lahaya or mhani wa lahaya or n'wana wa lahaya or makoti wa lahaya mutini a kumbe xitukulwana ndhavuko ta va va kha va swi tiva ku a etikweni ra mina ku loviwile va nga hlamali vo vona timovha leti a ta ti undertaker ti kha ti ya hala na hala va ti vutisa ku kahle kahle la tikweni ku humelela yini kumbe va kuma va ku va ti hundzela hi le masirheni hi movha ya vona. tanihileswi tihosi ti nga ngheni kuma va vona ku ri ku lahliweni va ti vutisa i va ka mani va lava va lahlaka kwala mara mi kuma ku ndhuna yili ya va byela ku ri ka manimani ku na nkosi nakona ka vikiwa loko ku vikiwa va endlela yini ku kuma xikhiya xo ya le masirheni ndhuna yi ta teka xikhiya ku yiwa le le masirheni ti-man power ta muganga or timhisi ta muganga ta tiko va ya va ya cela. ku swi va swi kha swi tiveka hi nga nyazi tihosi ta ka hina loko ku ri na mintirho lomu ematikweni or ku ri na minkosi a hi vekele tihosi ta ka hina dankie.